mawi zawt zawt hle a ni hei en thap mai thla la turin an inpeih tawh bawk a helai hi aww

Helahi u chang aah camera ka keng lova zan in chu zan in chu hei hnam hrang hrang an in pawlh nuk dawn a rul kan rul kan vai dawn a ehh ehh ehh ti bawi ti. Zan lam zan lam nung cha te kan en dawn nizan in chu Mizoram a zan lam nung cha tam tak in kan hmuh ngai lo ang chi kha ni dawn a. A mah erawh chu thing tlang pa tan chuan heng thil ran nung leh chi hrang hrang hi an be thual hliam lo dawn a. A chhan chu thing tlang pa tan chuan in engtik lai mai pawh a hmuh ang kha a ni dawn a ni. Amaherawhchu. ka tawngka ka tawngka min a daih leh tawh lo sorry gents hei phoenix a anta he headlight zan ila min hman tir hi a pui ei a duatte nen kut phah chen hlek a ni hi aw kan hmang rei tawh a nia kan kal atang hianin a en dan chu pui tak a ni khi hian rau khi heng teh u rap thlak a sin he tawh he headlight hi a to pawh to khawp mai sing leh tih daih a ni mai a hei a pui khawp mai an eng an eng tha em em mai khawp a he aaa pui tak a ni pui tak ti dim deuh ang aw battery chu heh lo a en ang hu hian battery a kal chak lo mak khawp mai a en teh reng reng hian ti zawk teh ang tawngkamin a daih leh dawn lo sawi duah lo mai teh ang. rul an hmu thei khawp mai zain chu min dah ni hle a ni pui tak an ni pui tak huh lama khawn rawn la kal zel a eng chho khawp khawp mai.

amah erawh chu kan tu kan fate an rawn chhang len meuh chuanin kha rul kan han chhui zuiah khanin mizo pa hming an lo khang khan an rawn zir anga mizo pa hming an rawn lang chiah ang a an ni chuanin kha mizo pa hming a pu kha a hlut nan an rawn hre dawn a ni maw sava te pawh hi a hmu chhuak tu te ang hming pu hi a tam em em a heng dawithiam arpa kan hmuh tlang lawn te pawh missis gold hi hming a pu daih mai a ni. khati ang kha mizo pa hming a ni pu kha chu a chhut mi zir mi tan chuan hlut tak a ni tam takin hming put an in chuh laiin tuna erawh chuanin mizo pa tan chuan kan lo la nuih ver ver a ni a mahse nia a la awm rih khawp mai tunah chuan umm thau leh rannung chi hrang hrang a tam khawp mai tiang in microphone aww. rul kan hmu e zawina rul kan zawng a eng rul nge kan hmuh leh tak hian an chhin tih ang ah rul sakei rul sakei la no ni maw rul sakei hian la vel leh mek dawn a ni.
Aw helai Ruth Sakei te hi kan lo la ve lawk nge hei te Ruth Sakei zan chu zawng eng nge a sap hming le Ruth Sakei hi. tunah hian umm thlala thlala thla thlalak bai dawn a ni hei
ah fiah ke kawk in
hetianga han pan tham leh zirchian tham nung chak an nei te hi a hluai em em a ni mizoram kan zoram ah hian maw chuvang chuan in kan ramhlutna te hi kan hriat angai a ni. ti hian rawn kal vang vang mai a ni kan ramngaw a nungcha zan lam ta zawng chi rul leh insect lampang thla la tur te hian Austin Steven te ho te pawh kha tar vak tawh lo se chuan rawn lang rawn lang ve mai thei a ni hmm. He a rap mi tan chuan rapawm tak tur a ni a, amaherawhchu hei mawi tak a ni. Siamtuin a nih dan tur thlap a tuam, mawi vawt vawt tak a ni. Han khawih ngawt ila, heng hmul karah hian hriam tak, pan tak si, aw nel tak si, vun a bet duh aw vun a tang duh em em kha invenna kha an nei ve leh a ni. Chuan hei zan in an hmuh chak em em mai ru tuha mit sen wait please excuse me let me get closer ah hei ru tuha hnaih vak lo ila mawi vawt vawt khawp mai an mahni hi an kal vang vang chu chuan time kan pe deuh dawn ni ti chuan hei helah hianin hei sekhup thur lo awm leh a ehh herbs umm umm you can eat it sekhup thur a awm ve leh a ni a chhe deuh chungin hei ka lo lang ve e hei ka rawn lang e tichuanin hei umm tevala a ni a tichuan hei midang ho hi thlan la ve leh than a a pawimawh khawp mai. a thim deuh a min lo hrethiam dawn nia. Tikhan tlem chuan bo a eng a ziah leh deuh tawh ang. An hmu thei hlawm khawp mai hei rul chu. Rul leh khatiang ang chi cold blood ho men a meng kha a ni bawk a an hmu thei khawp mai. Khe ai pawn an hmu thei. Zeng chu min dah nil khawp mai. Pangang thla ka lak lai takin a bul rawk a a lo awm reng a.
Zara. Oh, heta u Zara ti mai ang. Um. U vek hi poimaw a nakina. Ang rawk in u hi tha hrim hrim. Hei. Heta hi tit a lo awm leh a. Mawi vang vang khawp mai. Tit hi kaikuang china taste a awm a ti hran hran. Damdawi an tia min ei tir thin a maw. ko pang khi min cheh tir vak vak mai a ka tet lai deuh kha chuanin kai kuang nen hian taste hi an ang deuh reuh a ti thi mawi hle mai a camera han neih that deuh ti la a thei bak bak te pawh hi fiah lutuk ang eee hmuh nawm min tih ve ngei ka ring hei ram sa ngawt khi a ni bik lo heti insect lam pang chi te tiang te hi hmuh nawm a khuang bai. leh sawt tawh e, helai puk a awm a, puk ah hian maimawm lian chi hi tam khawp mai a, aw rul te pawh hi an awm ve mai lo, chin mi kha ka hmu lo reng reng a, a bul ami panga kha thlak a la char char a,
hmu thei hle mai hei hi a rul muk a ni maw
chuan hei zan inah hian in an hmuh chak ber mai pakhat
he lah heng an chho vel a kan hmu lo re reng a um an lo en loh chhungin helai fanghmir ho kawng zawh dam dam hi kan lo en lawk ang e heng fanghmir nge an nih a hei teivang zan vak.

Thla kan han lawk nge thlalak lai eng hei rul muk a la hmu ai lo tan
rul muk a nih hi aw saphai no te maw awlo ti tawh lo ula hei en chiang teh u saphai no maw tih hian an man fo mai a chuk tawk te pawh an awm thin ni ka kha pui em em a hei hi rul muk a nih hi aw a lu a lawk em khuh en ula en chiang teh ule hei rul muk kha ni. en thap mai thla la turin a inpeih tawh bawk a a heng lah hi a awm bawk a. Helai mai mawm hi a tu a no hi keu der tawh, vaak siau siau mai khute a lian phian a.
an kim mai hi hmuh nawm an tiin
an interest vek mai a ni
mizopa chuan a ni mai rah pher a ni mai ah that's why . Pangrem, pangrem lian zet mai ila hi lo vak a, vak tuau tuau a, rap deuh kha chuan lo en lo hram ruh aw, hei a lian asin. Tuna mi hi zawl zawng chi khat te khan ti mai thin a. a chhip a lu lu sei vawt chi te pawh khan awm a
aw kan awmna hnai lawk mai tih chu kan awm hei a inkhema flash tha khawp mai hei te pawh hi hei aw ti deuh khan in a mawi hle mai ti deuh a hnai khan aw zawlzawng chi khat. an ta a thereng chi khat ami kha a ni chiah thereng si kha ta ka hre lo heng ho hi eng species ber ka hre lo zawl zawng chi khat tih khan kan sawi mai zel a maw a chhip sei chi tukhum heta phir va chi te pawh khan awm ta khawih chuanin khawih chin teh ka aw khatiang khan ta an per daih zel rul kan la zawng chho zel a hei helai hi i fear i fear kan tih ang kha hawh aw headlight hi sorry sorry light buai ka khawr tlat mai a ian hmm i fear kan tih ang kha ni mawi khawp mai chakai in en duh em i fear aw

okay, we're back. Chau ta om se. U chang thing u chang kan zong do na. Zin na hian le a. Hmm. Kan kau do ni. Ti chi ho khan ni ta. church ve leh phawt ang aw heti ah hian an awm duh khawp mai a u chang chi hrang hrang hi tho si tui pui tak a ni pui tak head light hi ka vuah rei rei thei lo a balloon hi a lian lutuk a chuvang chuan in midang in thil dang ah hian chhungkam hela hi-- Clean ka en dawn a ni a chang a awm nge awm lo fing khaw takin kan ti dawn a ni awm em. Awia tah khan in hmu ami a tha a tha ka lo phei a nai chuan a awm lo tui tam em em eeh va kham ve puk chung kha a ni hi.

Zaw zawng zaw zawng chi khat a tukum poh chi zawk kan tih kan sawi kan sawi kha heta hi a lo awm a khi horn eng horn eng emaw ni chu ni kawng rawh kan google photo teh ang a sap in ka hre tha has the different horns uh, the, those kind of horns yeah
aban eng tha pep pep ve

sorry a lai thi chi ni na eng la eng thei ta deuh deuh a um a lai eng eng chi ang kha maw saw. a en a en si a hi ghost hunting a en lar duh lovang eng e mai tiang chu mi ken chi lovang hmm. hmm. ani lo zawk on dei um hmm. eh, hnai deuh in kan lak sak veng chu o hi le per chi kha nia so mo ava han mo i ngai ve en te u arong hi a lu hi lian pauh tha târ târ khawp mai chuan helai pawh hian pakhat kha a awm a ahh chung sâng hi an chho ta vek a nih hi a chho ta vek te chu chung sâng awm helai mi pakhat hian per ta daih a niang ah aw he ahh he went in.

hei lai pa hi mawi khawp mai a tu i hmu ve tawh ang a em pa fim pa fim a lo ah eng tikah rice noodle an tih a ni kha tiang te pawh kha a ang deuh reuh lo chuan saw leh join leh lawk ila ai che lo tlu tawh a ni maw lian thur thur hlawm khawp mai.

chhunpaw changah pawh tling khup mai ni eng in lei a hmuh ngai reng reng loh na ang hmun kha ni han englo khi chung te khi phui khup mai a chu chuanin hnuai lamah hian hei eng vak mah hi to a sang thei ta lo a a zung chi zung kai ah hei hetiang chi te maw tiang ho hian tha duh a chan chu an chhang chak a. thim atangin thing an vet a tikhanin khitah ni eng hmu turin an lawn a tan an la ta thin a ni heng thing engin ching chip lian ang reng deuh mai a lo awm a hei ahna puitling vak lo ching chip pawh nih ching chip lian hle mai.

He thing hi dang daih hle ni, hei a rawn thin bula hi ama a pangah hian ti hian hei a in vet chho vek mai a ni, thing dang daih a ni hi eng eng emaw ni chu zan enjoy kan tawng nual ta mai a, nuam hle a ni an ni pawh zan nuam tak a ni, an zan hun tawh chuan a nuam ber pawl a ni an ti tlat mai a, a nuam khawp mai. Helai hi rul van kai kan hmu leh a a awi lem lo rul tuha alo awm leh a aw a mit sen an duh ang chi pakhat chu kan hmu leh ta e hello there he he speaking from here he speaking head shot head shot he speaking

Hei dumden hmu chakah dumde te kan han thlir leh rih a aw rawh a nilo a nilo zawk ah a nilo zawk
ah a eng khawp mai he light hi pui tak a ni umm a thu eng pup mai Lungleia Lungleia chuan kum li kan awm alawm lawng mawlah khan leh sia. Lawmual ṭang khanin keiin kan rawn kal ṭhin. Reksa chuan naman kan neih loh hianin eng eng ai kan dite kan awm ṭhin a maw. Chuanin kumli kumli leh chuan ve ve mawni aw kan awm hnuah khanin thian zawlah kan awm phei leh a. Kumli leh chuan ve kan awm hnu khan kum. tunah hian hei kan let leh tawh dawn a no hlawm bawk a var phei sup sup mai a ni lian hlawm ropui mai se
rawn kal vang vang mai tih hian rei ek a heng lai nungcha vel hmu turin maw ava han lawmawm thin em. ngaihlutna chang kan hriat loh thin te hi ah ti laiah a ruh lang rawt rawt in sawi ila ngaihlutna chang kan hriat loh hi ti hian in ram dang mi hi an rawn ngaihlu leh em em si si thin a ni tin mahni chu ka sawi tawh ang khan in rul hming a mizo pa hming a ni pu te kha min thik a ni maw daw sawi miah loh chuan an mahni hian hmu hmu hmu chhuak tu ni zawk ila kan hming pu se an ti zawk a ni ah facebook lamah te pawh mak ah diriam na hlawh deuh ang zawng te khan a kal a, khatiang hming an pu kha chumi ah chu kan that tih ang zawng te a han siam tha thlawh nan an hmang a nia, kan fate chuan a rawn halh chhuak anga an rawn la ngai hlu dawn a ni.